Исәнмесез, поздравляем! Сез менә шушындый-шундый программа буенча әллә фәлән фәсмәтән оттыгыз, менә сезгә утюг, менә сезгә порошок, менә сезгә ашырга, менә сезгә эчергә, чыгарга теге сумканы ме? Мин шаккатып карап торам бит, моны нәрсә күргән юк, мәйтәм, нәрсә бу? Нәрсә бу мәйтәм, аңламыйм. Монда ха әзрәк кенә ни, криминальный момент була. Мәйтәм, куяп киттер бар мине. Күпер тегендә, шу ваш тегендә мәйтәм, без урманга кереп барабыз. Үзе көлә, үзе җылый. Яра мәйтәм, мин миңа кереп утырып, пычранды бит инде бу егет. Менә шуннан башланды инде әкәмәтләр.
Хәерле көннәр! Без инде бүген шушы Гафрел ТВда яңа рубрика башлап җибәрәбез. Бу безнең Саба районында булган кызыклы шәхесләр белән очрашып, алардан интервью алырга. Безнең инде төп максат э, инде кешене ачырга, эчендәге нәрсә белән яшәгәнен һәм инде аның үрнәгендә башка кешеләргә үрнәк, үрнәк итеп күрсәтергә. Аннан инде икенчесе инде, әлбәттә, безнең авыл җирлегенә ниндидер бер э, үзенә төрле бер кызыклык ясау. Бүген бездә кунакта минем дустым Алмаз Валиуллин. Сез аны күбегез беләсез. Алмаз, сәлам. Сәлам, сәлам.
Э, бүген инде безнең очрашуның тәртибе свободный сөйләшү. Без инде күбрәк бүген син эшең турында түгел, ә күбрәк синең турында сөйләшәчәкбез. И беренче сорау минем әле күптән түгел узган сабан туй турында. Аңлатып китте, каян килеп яктың син шундый спонсор буларак, шундый зур мероприятиега дип әйтимме?
Мотоблок ярышы турында сөйләсәң. Әйе, әйе, мотоблок. Бу күптәнге хыял инде, дөресен әйткәндә. Все, урысча әйткәндә никак не решался. Но быел уйлап-уйлап йөрдек тә инде, Мамалай авылында, авыл көнендә мин анда беренче тапкыр төшеп карадым, бик күңелле үтә. Минем әти Мамалайдан булгач та, мәйтәм, оештыручыларга әйтим әле. Мотоблок ярышы узарып карыйк дип. Аның урында һәм бик объектында суы да бар. Трассаны почти әзерләп торасы да юк. Бик э, кызык булыр дип уйлаштык тагын, үткәреп карау э, уйладык инде. Дөрес әйткәндә, опять-таки, урысча әйткәндә, превзошли все ожидания. 19 мотоблок беренче елга бу бик бик күп дип саныйбыз инде без. Башта күп кеше килгәч әле шүрләп тә калган идек бераз. Но Аллаһ шөкер, хәвеф хәтәрсез генә үтеп китте. Аны инде бер ике атна сөйләделәр. Әйе, мин үзем дә шүбәмә үкенеп йөрдем. Инстаграмнан күреп кенә. Вот шул.
Киләсе елга да алай булса, тагын да зуррак масштабта үткәреп торабыз. Киләсе елга килерсең. Бу бит инде зур, э, шундый зур, ничек дип әйтим, мероприятие үзендә, русча әйткәндә. Ничек сиңа курыкмыйча тотынырга булдың? Бак, это хыял, хыял белән, ул бит әле теге үзенә бер төр э, аны бит оештырырга да кирәк. Оештыру, ниту сиңа алдан ук планлаштырдыңмы, или сиңа каяндыр күреп кайттыңмы, или синең идеяң ул. Мин вообще үзем күргән юк матабуклар Мин аны мотоблок ярышы бар дип ишетеп белә идем инде, но бер тапкыр да барып күргәнем юк иде. Бераз шул интернет заманасы бит инде. Интернеттан актардым дагы. Аллаһ шөкер, дусларым күп. Мәйтәм егетләр шуны нәрсә үткәрәбезме? Бөтенесе дәррәү килеп әйдә диделәр. Кеше әйдә дигәч, мин инде Илнат тагын кызык эшләде. Мәйтәм оештырабызмы дигән сразу интернетка тыкты да куйды. Уже әйткән сүз аткан ук монда уже задний ход юк инде.
теге җырчы җырчы әйе казан егетләренең братисты илнат ул тоже мамалайныкы әйе әйе чыгышы белән әйдә алмаз менә хәзер без инде сине бүген ачырга телибез да шәхес буларак менә хәзер без син бит инде хәзер бүгенге көндә шундый зур ну мероприятие спонсор буларак катнаша торган кеше әйдә без хәзер кайтыйк синең белән мәктәп еллары ну менә син ничә нинди классны бетердең син Һәм бит мәктәпне битергәннән соң кая, кая укырга кердең? Шул юлдан башлыйлар.
Мин 2000 елда 9 классны бетердем. 9 А классын Рафира Мөхәммәтовна иде безнең класс җитәкчесе. Рафида Якуповна иде безнең башлангычта укытучы. 9 классны бетердем дә киттем мин Оршага. Педагог мин по образованию. Учитель английского языка. Вот шул. Анда 5 ел укыдым. Э, әйбәт укыдым, начар укыдым дип әйтә алмыйм. Ни, бик күңелле, бик әйбәт уку йорты бу. Анда бит инде сеңдереп биләр ашада, бик шуңа күрә теге котируется дип әйтергә кирәк. Аннары шул высшийга поступай кеш Казанга киттем инде. Әле без анда бетергән. Высший дип кая инде ул?
Высший. Э, высший шул педагогика буенча английскийга безне очный калганнар иде, как лучше выпускник иттереп. Ну, мәйтәм мин вечный студент булып йөри алмыйм мәйтәм. Ул вакытта бит финансларда гына әтиәниләргә мәйтәм, мин абузы булмыйм дип. Мин заочныйга күчтем дәген. И эшкә кердем. Менә шуннан башланды инде әкәмәтләр.
Бу э, бу ничәнче еллар инде бу? 2000-дә э, мин 9 классны бетердем. 2005-тә мин Оршаның петны бетердем. И 2005-тә мин сразу Казанга киттем. 2005-тә син хәл Казанга укырга кердең? Укырга кермәдем, эшкә кердем мин. Ә, эшкә уже. Әйе, заочныйга.
Ә, заочный укырга кердем. И эшләргә кердем шул вакытта. Все, все аңлашылды.
И син хәзер э, би- күченеп, инде син хәзер Казанда торасың, шулай бит? Юк, юк, мин хәзер бит инде бүгенге тәме. Йо, йо, йо, ул вакытны без менә Ул вакытта, я, я, я, 2005-тә все, мин Казанда тора башладым. Анда мин э, Казанның мең еллыгы иде 2005 елда бит инде. Детский мир дигән кибет бар иде. Хаманда бар инде ул. Шунда мин эшләдем м, э, сотовый салон дип әйтә, салон сотовой связи. Әйе. Продавец-консультант булып. Английскийны бетергәчтен ул бит инде 2005-тә безнең туристлар бик күп иде анда. Мин рәхәтләнеп саттым инде. Шуның белән теге җитәкчелекнең күзенә эләккәнмендер инде, әйбәт сата ул малай дип. Анда ул иностранецлар белән рәхәтләнеп сөйләшеп, ул вакытта бит әле практика да әйбәт. Әйбәт сату ясагач, мине старший продавец итеп куйдылар. Аннары шул английскийны белгәнне аңлагач, күрсәткәч, мине куйдылар сервис центрга, э, руководитель сервисной службы иттереп. Менә шул вакытта миңа английский да бик кирәк булды. Уже башка аңда кергән иде. Тормышны кая барганда аңлыйсың? Уже мәҗбүр итеп укытучы кеше юк сине. Кая укырга дип әйтсә дә, мин шунда бара идем. Җыен обучениеларга, тренингларга бөтенесенә вакытта йөрттеләр инде. И тора бара бу сервис центр, бу безнең эшләгән компания үзеп китте инде. Сервис центр моның әйләнде. Теге телефоннар утырган гына түгел, безгә килә башладылар. Зур Бер цехы динде ул э, телевизорлар, кирю машинасы, холодильниклар. Менә ул вакытта бу тема миңа яшьтән теге кызык иде инде техника белән казынырга. Бөтенесе оста мастерлар эшләделәр. Аларның берсенең дә уже укырга барып, теге вакытта әйтеп йөрсә килмәде. Кем бара дигәч, мин барам дип, нишләп китәм инде шунда. Менә бу, хә, моны әйтергә кирәк, безнең менә яшь кешеләр Карый бит инде алар әйтә. Нәрсәсе, нинди мөмкинчелек бар, шуңа тотынырга яшь вакытта, шулай бит инде. Укырга барасызмы? Барам. Әйе, әйе. Ш- Шуны эшлисеңме? Эшлим. Шулай бит инде, ә синең кагыйдәң шул булган бит инде. Ну, шулай кирәк тә бит инде ул. Әзрәк опыт җимеше, ул теге теоретический знание белән генә әллә кая китеп булмый. Минем Аллага шөкер, теориядә, практикада кул астында бөтен нәрсә. Э, Вот шул.
Ул вакытта синең кул астында уже ничә кеше эшли ул вакытта инде? Мин бит инде теге сервис центрның ул уже зурайгачтын полный сервис центрга хуҗа теге начальник кеше түгел инде әтрәк дә җитәкче түгел инде. Мин э, приемный отделныкы идем, руководитель. Без анда 4 кеше идек. Ну, дүртәү бергә эшләдек инде шунда. Безнең эш приемка, кыскача гына э, диагноз куябыз да кешенең әйткән сүз белән генә и распределять итәбез. Допустим, анда Samsung кем ул, LG кем ул, кем кем ул, шуларның представительләре белән сөйләшеп, гарантийный, не гарантийный случай, шуны ничә төргә, менә шуны хәл итеп утырайык инде. Товарны распределять итеп, логистиканы монда бөтен нәрсә кергән иде инде. Һәм инде ул вакытта э, мин инде исемдә э, Алмаз Валиуллин машина алган дип, монда безне теге мин студент вакытым

Язлары була бу. Ә ул нинди быелгы яңа? Юк, юк, кулдан без аны Ул вакытта бит инде модага итте. Латвиягә барып машина кайттылар. Шуннан барып сойланып кайткан машина иде ул. Ә син бу вакытта инде эшләгәндә бу ничәнче ел 2007 нче елларны син э, хәзер Казанда яшисең. Әле өйләнгәнме? Юк, юк, ул өйләнмәгән ул вакытта. Өйләнмәгән. Э, синең инде бу әйтә аласың бу вакытлар иң матур вакытлар яшак, машина, BMW, акчак. Минем бөтен тормыш матур Аллаһ шөкер, но яшьлегемдә генә теге бик күңел үтте дип әйтергә кирәк инде. Акча белән генә түгел, һаман да шул дуслар белән, эш белән, туганнар белән Аллаһ шөкер бик күңел үтте. Әй, шуннан инде син әкренге э, безнең бу 2007, 2008, 2009 син ул вакытлар
менә анда бит әле 2008 дә кризис булды. Ә, Менә ул кризис, ул каусыкты инде. Аннары аннары совсем икенче төрле теге этап булды тормышта. Безнең ул сервислар бөтен советны сату кимеде. Ул вакытны Ә хәтерлисең бу анда. сервис э, сезнең бу нинди нинди компания ул? Евро Юк, юк, Еврос- Евразия түгел, Поволжский федеральный сервис центр дип А, атала. точно. Әйе. Ә ул мин башта эшләгәндә, мин Биталинк дигәндә эшләгән идем. Аннары эшләдем мин э, просервис Евросетьтә. Аннан уже мине тегендә переманительләр дип әйтергә кирәк. Ә, монда. Анда но 2008-дә кризис бик каты булды инде. Шул вакытта эшләр кимеде, сокращениелар булды, и шул белән ул сервис бетеп тә китте. Но Аллаһуга шөкер, кулымда АБЦД Е правалы категорияле правам бар иде. Киттем автобуска эшләргә. Я, әйдә, моны юк, әле ачып бетерик әле, безнең Давай. яшьләр карый име алмас. Менә ул теге син бүген машинаң бар, акчаң бар, и бер теге ул бит этап теге кризис. Син үсешкә барасың или нәрсә барасың? Син бүгенге булган көн дәверендә нәрсә эшлисең, ул уже юк. Бу Әйе. үзгәргән вакытны сөйләп әзер, ачып җибәрә. Менә син кризис булды, Син нәрсә почувствовал? Менә ул бит әле автобус шофер булып барылып, син башта сервисда, ә ха автобус шоферына. Менә бу итагыңны ач әле әзрәк теге. Ничегрәк? Анда эш эзләү периоды булды инде, булмады түгел. Әзрәк запаста акча да бар иде, ансы борчылу тудырмады, но эшне сойланып эзләдем инде дөресен әйткәндә. Но миңа күңелгә ята торган эш булмады берсе дә инде. Во-первых, Мәсәлән, нинди эшләр инде? бер случай сөйлимме? Эһе. Һәм мине чакыралар эшкә. Торговый представитель, э, региональный торговый представитель булып тиеш Чувашиягә барасыңмы диләр. Возможность переезды бармы дип сорадылар, һәм әйтәм, барам, пожалуйста. Ярар, килегез әле ди Казанга шул-шул көнгә, шунда шундый адрес әйттеләр инде.

Чуваши итегеннән әйтәм, без урманга кереп барабыз, кая әйтәм, кызларга акшамда юк үзем белән әйтәм, кая барабыз бизга? Үз-үземә сорап бирәм, тегеләргә сорыйм, әйтәм, кая барабыз? Юк, юк, монда гына бер генә бер точканы гына күрсәтеп чыгабыз диләр. Мен әйтәм, урман уртасында ни точка булыр инде монда? Асфальт та юганда, комлы-комлы ниләр шунда? И бер бараклар. Менә авыл исеме хәтерләмим, бараклар дигәннәр хайран гына. Кайбер өйләрнең Идәннәр дә юк имә. Прихожий өлешендә идән юк. Шул балчыкны каплап куйганнар да инде түбә белән. Шуннан керәсең дә, өй эчендә генә бер өлешенә ни бар? Бик начар эш торган авыл инде бу, эшсезлек. Теге ике кыз матур сумкаларын күтәреп кереп тә киттеләр. Ишекне шакып ачтылар да, "Исәнмесез, поздравляем! Сез менә шушындый шундый программа буенча әллә фәлән фәсмәтән оттыгыз менә сезгә утюг менә сезгә порошок менә сезгә ашарга менә сезгә эчергә чыгарга теге сумканы әниме мин шаккатып карап торам бит бу нәрсә күргән юк мәйтәм нәрсә бу нәрсә бу мәйтәм аңламыйм тегендә берсе теге водитель дигәне видеокамера күтәреп кергән менә без төшерәбез хәзер ди начальствога отчет кирәк ди теге апайларың ни шатланырга белмиләр бер нәрсә аңламыйлар шуннан боларга әйтәләр әйдә җырлап күрсәтегез сезгә теге апайларың киттеләр хәзер җырлыйлар малайымы мин сизәм Әзер теге тренингларда гәш мәйтәм, боларны бит мәйтәм утырталар хәзер. Төп башын утырталар боларны һәм мәйтәм. Болар әпайларын бит ышандылар шунда тегән бушка килгәннәренә. Бөтен бүләкләрне алдылар, җырладылар, биеделәр, күршеләр белән бергә килделәр, име без безне котлашалар хәзер шунда. И бөтен кеше довольный булганда кит, борылып киттек дигәндә генә теге кыз борылды тагын. Без Мәскәүдән алып килгән инде, хотя бы юл хакына бирегезне безгә дип 8 мең акча сорыйлар тегеләрдән. 8 мең акча бу 2007 елда бу хайран акча инде бу. Бер айлык зарплата булгандыр инде ул. Но аны карап торышка аңлаган кеше өчен анда 8 меңлек товар түгел, анда 1 меңлек та товар юк. Әй. Җи инде теге ширпотреб 3 көнлек Кытай хәерчесе дигән анда вакытта. Түзеп тора алмаган. Мәйтәм, ничә сез болай булмыймы дидем, теге аны бордырып апшып киттем хәмнән. Мин апшыккач урамда сүгәләр. Бөтенесе бергә. Ничек инде ди? Менә без шулай итеп акча эшлибез ди. Бу бит без бит аларга дип бирәбез бит ди, товар ди, акчасын бирсен безгә ди. Шуннан бер кибет артына кереп озак сөйләштек без болар белән, теге водитель белән талаштык. Мәйтәм киттем, кайтам мин җәйләп китә башлагачтын. Һәм мәйтәм ни? Куып тотып мәйтәм бәрәләр бармын дип уйлап утырган инде. Шуннан аңларына килеп, алып кайтып киттеләр. Начальство каршына кереп мине яңадан бер кат казанда чүктәр тегендәйме? Чакка котылдым. Ике атна шылтыраттылар. Кет кайттыкмы? Әйе.
Ә ул син анда документлар не? Юк, бу бит әле просто барып карап кайтырга икән киткән җирдән. Шаккатып андый нәрсә ул бит бер арашат биргәннәр ике кешедән кешегә. Мин монда кайттым да әниләргә сөйлим. Мәйтәм шундый шундый эшкә чакырганнар дип әйтәм, шакка котылдым дип инде. Ике көндә үтмәгән, әнинең үзенә шундый әйберләр туры сабысып киткән. Молодец бәйтә.
Аннан син аңлам инде. Юк, булмый икән болай. Бер төпле эш кирәк. Ну, теге төпле дип инде белгән эш дип. Төпледән генә дә түгел инде. Яра, монысы белән оешмады бит инде. Кайсы җиргә чакыралар анда? Зарплатасы әз инде. Барыбер тик инде акчалар җитә эшләгәч, әзрәк акчалы да кирәк бит инде. Шуннан сүз арасы сүз чыгып, кемдер әйтте инде, менә шунда шунда эшлим мин, ике көн эшлим, ике көн ял итәм. Фәлән кадәр акча алам диде, ага, мәйтәм. Менә нормальный эш икән бу мәйтәм. Шунда киттем инде. Ике ел буе шунда эшләдем. Действительно акчасы шәби, но эш авыр инде. Иртәнге 5-тән син аяк астында кичкә кадәр Бу э, нәрсә? Автобуста ин.
Менә бу безнең Казанда Кызыл Зур автобуста беләләр инде. Шунда Казанда иң яшь водительләрнең берсе мин инем. Иң яше мин инем байлар. Шунда кызык история бар микән да автобуста арганда?
Хә, былай. Уку йортын каршында бер остановка килеп туктадым. 1 сентябрь. Яңгыр ява бик кат иттереп. Анда бит инде автобусның көзгедән карыйсың, бу яктагылар күренә, арттан тегеннән кемнәр йөгергәнне күрми бит инде анда теге яклардан. Тордым, тордым да, китер вакыт җитте, көзгедә караган бер кеше юк. Ишекне бастым да, күзне хаман алмыйм битне бераз кысылмас микән дип. Ишек ябылып бетте дигәннән дигән вакытта гына ап-ак күлмәктән кигән бер студент малай лап эчтеге ябылган ишеккә. Әйттеге мультикта кебек төштем сыпырылып. Ярха йөреп чыктым инде хренага әйтәм, исән саумы син нормально син инде инде. Үзе көлә, үзе җылый. Үзе көлә, үзе җылый. Ярам әйтәм, мин аңа кереп утырып, пышранды бит инде бу егет. Мин әйтәм, кабинага кереп утырттым инде ярамаса да. Һәз сөйләшә сөйләшә кайтабыз дигән. Әйтәм, нәрсә булды әйтәм. Мама ни за что не поверит дип әйтә. Бу йомшаграк малай икән инде. Беренче көнне үк кыйнап кайтарганнар мине әйтәчәк инде бу хәзер. Шуннан җайлап кына әнисенә шалтыратып телефоннан мәйтәм ашлама, шундый хәл булды мәйтәм. Ни автобуска кергәндә мәйтәм тай бирелде. Анда әйтмәдем инде. Абынып чүтенеп йөгереп йөри ул дип. Андый хәл булды. Анда кызык хәлләр күп булды инде, но анда теге бик көлеп йөри торган урын түгел. Кеше белән йөргәчтен Ты карап торышка гына ул автобус бараган бара, катырак тормай дисәң дә кеше егыла сен өчәеш, катырак газовый дисәң дә кеше егыла сен өчәеш. Әле аның өстенә легковойлары. Дөрес әйткәндә, культура вождения на низком уровне инде ул вакытта. Хәзер ярый да менә автобусный полосалар сыздылар, әле ул вакытта алар башланган гына иде. Әле ул вакытта бит теге асфальтта линияләр дә юк иде. Әйе, әйе. Хәзер генә керде бит әле. Ул кызыл автобуслар

Мин үземчә инде теге бераз финанс туплыйм да мәйтәм имеш төрле. Монда кайтып үз эшемне башларга дим. Ул дигән фикер ул вакытта ук бар иде. Юк түгел иде ул. Но анда шитрач белән шул бүгенге көндә хатын булган Лилиябә танышып киттек бит инде. Аны белән белән автобуста таныштыңызмы? Әйе, автобуста таныштык.
Ничек таныштыңыз? Ну, тормыш шулай та инде. Я, ул автобуста барганда син Лилия Привет тебе.
Юк, юк, алай булмады. Лилия эш эзли иде. Әй. И миңа әйттеләр, бер кыз кондуктор юкка чыкты минем дөрес әйткәндә. Бер кыз эш эзли. Ничек юкка чыкты кондуктор? Э, тоже сентябрь башы студент кеше иде инде. Укырга китте. Бер апай чыгам дип әйткән яшькә, ул чыга алмады. И шуны әйттеләр инде бер кыз. Үзеңә водитель үзенә таба чыкты ул, әгәр кондукторны или сиңа кемдер оешма таба. Ну, үзенеке булса бит инде үзенеке була. Анда бит әле финансы ягы да бар бит әле. Анда бит теләсә кемгә акчаны доверить итә алмый. Шуңа күрә водительләр инде үзләренең таныш кешеләре белән эшләргә тырышалар. Планны бит, ну бит кондуктордан сорамыйлар, планны водительдән сорыйлар. Син бит инде анда акчаны водитель отвечать итә аның өчен. Вот, шул вакытта танышып киткән идек, әле бүгенге көнгә кадәр бергә, Аллаһка шөкер. Бу таныштыгыз да инде, андары мин ишеткәнем, сез бергә эшләдегез, дә? Әйе, бергә эшләп йөрдек шунда автобуста. И бергә эшләгәндә, барас, и сөйләшүләр булдымы? Сабага кайтабыз, бизнес башлыйбыз. Болай йөреп. Юк, аңа бу автобусда йөреп все туйдырды. Шундый сөйләшү булдымы, ничегрәк? Сөйләшү автобус туйдырды дигән сүз бар иде инде, но әле кайтырга әзерлек юк иде. Потому что ни Лилия вакытта тоже укып йөри иде, шул икенче җиргәшкә керергә дип инде. Ул бит временно эшләп торды безнең белән. Аннары Лилия укып бетергәчтен үз эшенә теге эшкә урнашты дагын. Лилия кая укыды? Лилия ул техникум бетергән инде, имем. Ул былай укып йөргән вакытта Татнефтьта теге АЗСка оператор АЗС булып эшләргә кергән инде. Шундый курслар үзенең ниләре бар инде аның. Үзенең курслары микән инде, мин төшенмәдем дә ген. Вот ул АЗСка эшкә керде аннары. Я кенә-кенә аннары мин дә бизнес узгашка кердем. Хатын артыннан. Хатын артыннан түгел, э, И шулай туры килде. шулай туры килде, әйе. Шулай туры килде, чакырдылар тагын эшкә. Американский трактор, теге зур. Ә, я, я, я, мин- Белдең шунда? Йөрдем. Чакырдылар да эшкә килдем. Сорыйлар, йөргәнең бармы диләр. Әйтәм, миңа бар дип әйтергә куштылар инде. Әйтәм, бар. Ха теге американец шул ул вакытта фредлайнер иде. Шагар бастырды баз уртасына. Ике мондый буш урам бар. Монда бер фуры, монда бер фуры. Икесе арасына тыксаң, эш синеке. Зарплата әйбәт. Тагам мәйтәм. Тирләп чыктым. Но бер заходтан урынына урнаштырдым машина. И все, шуннан соң ике атна стажировкада йөрдем дәген. Ике елдан артык шул бензал зайдым. Кая хәл, ни зарады, кая хәл бар? Юк, бензовоз белән белән ерак йөртмиләр бит инде. Без, ну, без бардык инде, Питерга да бардык, Архангельскига да бардык. Но ансы бик редкий теге, я химия йөрткәндә, я ничәгәндә, бензовоз белән ерак йөртмиләр, аны шунысы әйбәт. Мин теге үземнән чыгып әйтәм, мин дальнобойщик булып эшли алмас идем. Миңа өйгә кайтып кунарга кирәк. Ә бу бензовоз белән булгач, ул барыбер якын арада гына инде. Ул нефтебазлар кругом бар бит инде. Без в основном шул Башкорттан мында Татарстанга ташый идек, или Татарстаннан Нижний Новгородка ташый инде. И бераз Мәскәүләгә. Сен автобусдан, һә, грузовикта, теге үзенең шуны ачу көче һаман да арта, һаман да уйдаймы? Әйе.
Э, акча туплап бетергәчтен Акча туплап бетерәсез дип, ул туплау, сен каян апрель әйттең, ничә сум акча кирәк сиңа, ул нәрсә, или ну, просто син э, сен откладывать итеп, аңламыйм мин аны, акча туплап бетерү, ничек аңлап Ну бит инде нинди генә эш башласын да, барыбер әзме күпме начальный капитал кирәк. Э, обязательно.
Теге без начальный капитал эш башлаган мин дигән кешегә мин ышана алмыйм. Мин теге Әйе, зур әйе. акча белән түгел, Йә, йә, йә.
зур акча белән түгел, но Бу ничә шулар- сум инде бу, былай, сер булмаса? 100 меңме, 50 меңме, Юк, 100 мең, 50 меңгә түгел, но 200 бер мең? 200-300 чамасы булгандыр инде. ул. Ну, аны теге җыя башлагач, ул бар ул зур акча. Аны бит әле Әлбәттә тормыш. инде, әле. Әле без уларда өйләнеп тә куйдык, машина да алып куйдык. Әниләр дә үй сала, аларга да булышмыйча булмый. Әйе. И Кыз тугаштын мин шул бензовозда хуҗа дигән кеше килдем әйттем инде әйтәм, Рашавкатович әйтәм, мин эштән китерәм әйтәм. Баланың теге үскән күрмеше булмый. Ул вакытта уже хатын белән Зәлия инде минем беренче кыз монда собада йөзләр инде. Кул бирештек тә бераз кирәк булса әндәшем булышырсың әле дә мин кайтып киттем. Именно шул 2013 елның майында уже мин Сабада уже эш башладым инде. Әгәр хәмләне башта теге, ну, төпләбрәк, менә син хәзер кул бирдең, монда Сабага кайттың, һәр эш ашырга, менә син беренче действиелар, син нәрсә барып э, нәрсә эшләргә була дип өйрәндеңме или сразу барып инде ипыңны ачтыңмы? Ничәдән син хәмлә? Сразу кайттыңмы? Менә нәрсәдән? Менә мондагы әзрәк кенә ни, криминальный момент була. Э. Мин ипи ашмадым. Безнең э, кияүнең иписы бар иде. Мин имеш төрле шуңа эшкә кергән булып эшләдем дә генеме? И башлап эшләп карага булдым. Теге очып, явып йөргәнче Мама әйтеп кара, әйт, моны моны әйтергә кирәк сүзен, да, менә сразу язып та куярга кирәк. Башлап карарга кирәк, эшләп карарга кирәк. Эшләп карарга кирәк. Әйе. Менә андыйларга мин бер совет бар. Эшем бар микән, юк микән дип борчыласың икән, тот та бир местный газетага реклама. Как утка квейне дигән белән. Кеше шалтырата икән син, әйт, заказывыз күп әле диген. Шулай бит, отложить торырга була. Шул фәлән вакыттан шалтыратыгыз, төгән вакыттан шалтыратыгыз. Кешегә теге юк, мин ялган дип әйтмисең, просто син белешәсең шулай дип теге. Кирәкме, юкмы? Әйе, син үзеңә информация җыясың. Барлы юклы эш башлап, акча тыгып, аннары бәтәш монда бармады әле бу дип әйткәнче, иң дөрес вариантларның берсе шул. Менә мин примерно шулай итеп эшләдем дә инде. Мин бит башта мин сразу үземә сүз бирдем, әйтәм, бер генә направлениедә эшләү булмаячак. Беренче направление, потому что берсе булмаса, икенчесе, икенчесе булмаса, өченчесе әкрен-әкренләп әйтәм, барыбер үзенекен бирә.

Теге якта тагын э, заявкалар күп була. Пилотлык дип синең белән партнерың бар бит. Ну, хатын. Хатын белән киңәшләшеп бит ниләр бар. Үземдәге шул яктарак инде аны бөтен кешегә чыгарып сөйләп дә булмый бит инде аны. Безгә предлагательләр тендерда участвовать итеп караган. Ул 2014 елда ингән соң инде ул безнең Сабада буласы иде теге августта була бит ә конференция mm -hmm. педагогларның всероссийск все yeah, yeah, татарстан буенча инде фәлән кадәр объемда әйбер эшлисез була фәлән кадәр шуны эшләп чыга аласың диделәр мин әйтәм чыга алам үзем шикләнәм но әйтәм ну җырып чыгабыз ничек тә генә үзем шулай дип уйлыйм ну э, теге район хакимияте барыбер скептично карадылар кат кат сорадылар булдырасыңмы дип без әйттек булдырабыз дидек Мин әйттем инде булдырабыз дидем. И бу тендерны без моны җиңдек тәген, как положено эшләп тә күрсәттек. Бу бердән безгә акча шау булды. Конкуренция да бар бит. Бар, бар. Күпме кеше анда сават. Монда бит әле тендерга керделәр саваларга түгел, монда бит якын тирәләрдә генә, Казаннар, ниләрдә генә. Но без нормальный бәя куеп җиңдек, эшләп бирдек. Төннәрен йокламадык. Дүршәр сутки йоклап яшәгән вакытлар булды. Потому что бүген көнендә заказ бирә, иртәгә әзер булырга тиеш. Менә шундыйрак темпта барды. Но бер яктан авыр булды. Икенче яктан акча сәяк, өченче яктан үзебезгә исем заработали. Ә бүгенге көндә теге урысча әйткәндә заработать имя, ул вообще теге основа основ инде, ансыз булмый. Менә синдә бит инде бүгенге көндә әйтәр икән Алим дип. Сине уже бүтін кеше белә. Сине беләләр, нәрсәгә син способен. Ну, без дә шуңа тырыштык инде. Зато икенче юлы эшләр белән ярмә кергәндә, теге бездән сорамыйлар булдырасың дип. Эшлисең дип кенә сорыйлар. Без эшлибез әйтә егене. Шул. Аннары тора бара шушы опять-таки үзебезнең шушы Әле син бу вакытта э, арен, э, аренда җирле э, офисларың юк бит син бу вакытта или бар инде? Мин ул вакытта Менә безнең хәзерге заряд контор бар бит инде. Шунда бер бәләкәй генә 4-кә 5 булды мигән ул где-то 20 квадрат метр үземә арендава итеп, шунда эшлим инде мин. Ну, кирәк булганда инде сорап торайым, бер ягы буш тора анда кирип эшләп алайык инде зур объемнар булганда. Бу вакытта ничә сумда аренда анда? Шулай башлаганда.
20 квадратка где-то 8 мең акча түлим мин. Син э, уйга кирдеңме шунда 8 нә хәзер бер елга әйтсәм почти йөз мең бит инде ул кораб йөз мең коен аласы булыр микән дип анда уеп кердең башка әйдә син эшли аламын дип уйлаганмы инде ну сигез мең генә ул дип карадым инде мин дөрес әйткәндә потому что ул без инде үзең беләсең бик яхшылардан түгел здание әйе әйе ә безнең центр тирәсенә төшсәк чагыштырмача бу җир арзан иде мин шуңа күрә шунда тукталдым Аны һәр көн акча эшләп булмас дип уйламадым инде. Юкмы? Юк, юк, уйламадым.
Просто ты яшь поколение айтам, кайсы шуна туктала. Теге бер елга кушалар да, о, зур сумма дип инде теге. Сүздә юк инде. Ну, яшьләр бит алар. Син инде все легально андары үзеңнең

Ну, безнең реалияләрдә ул вакытта ул үзен үзе окупать итә алмады. Ә минем аннан дальше акча торырлык акчам булмады, име? Но мин шуннан бер әйбер белеп калдым. Мин беләсеңме нәрсә өчен эшләдем аны? Буш нишлар бар микән дип тикшереп алынды шулай иттереп. Ул теге саба гәзитенә укып утыру бер хәл, ә монда уже үзең эшләгәчтен, үзең как менеджер кебек кешегә обращаться иткәчтен, алар сиңа чыга, синнән дә чыгасың. Уже буш нишлар күренде инде. Ага, булай булай икән, булай булай икән дип. Мин шуннан уже чиксез нитсез все әйтәм. Ремонт бытовой техникага тотынабыз, потому что бүгенге көндә аңа конкуренция сабада ну бар инде берничә кеше. Но рынок позволял анда тагын берничә кеше кереп утырырга. И без аны инде әкрен-әкрен эшли башладык. Хамада шул загад конторның теге зурак ягында аренда алдык тагын. И все, эш китте әкрен-әкрен. Ну, мин аның белгән инде барачагын, потому что востребованный бит инде. Ул как врач кебек,

Бер икесе бардыр инде. Мин теге үзем хәзер ул тирәдә бик чуалмагачтын дип әйтик. Мин анда как оперативный гына управлениедә мин үзем шул выездной менә мәктәпләр ниләр белән генә эшлим, холодильникларны үзем ремонтлыйм. Э, гел анда утырган юк, но мин беләм то, что безгә э, Саба районы, Теләче районы И Балтач, әй, гафу итәм, Балтач түгел, Балтачтан да килер анысы. Но Мамадышның безгә якынрак, безнең тирә районга якынраклары монда килер. Әбдел генә түгел, менә юлны тыякларда даже бу якка килер.
Әйдә без тагын сөйләшергә, менә бу хәзер синең эшең бара, әйдә әзрәк гаилә турында. Э, менә син хәзер кызларың үсә. Кыз малай, бер кыз малай. Кыз малай.
Үсә, инде син кызын карап торам, бик спорт белән шөгыльләнә. Э, Сабада яшәү. Менә хәзер үкенечең юкмы? Син менә Казаннан Саба күченеп кайттың. Эх, Казанда калсам, әйбәтрәк буласы булган иде. Миндыка сервис теге зурак булыр дигән уйлар юкмы? Дөресен әйткәндә юк. Без монда потому что шәһәрдән ким яшәмибез, бөтен условияләр бар. Но күпкә доступныйрак бит инде безнең бөтен әйбер. И тыныч, тормыш тыныч бит инде монда. Шәһәрдә кебек суета юк. Мин шәһәргә атнага ике тапкыр барам. Бик орып кайтам мин аны дөрес әйткәндә. Бик орып кайтам. Зур шәһәрләрне яратмыйм. Безнең монда менә шәһәрдә булмаган нәрсә бар менә монда? Нәрсә юк монда? Бездә бөтен җир бар, Аллаһуга шөкер. Мин теге миңа килә дә сыйлар. Кинотеатр нәрсә алып табара кинотеатры Син бит инде анда теге арада йөрисең, ну, ничә ел тотты иде. Әйтәм, егетләр, әгәр кинотеатр төзетсәләр, без вообще Казанга барырга хыюска. Әйе, Вообще ну. туктыйбыз анда Казанга йөрергә. Без үзебезнең бит нәрсә бар. Ну, шул ук яктан әйтәм, менә Казанда, Казан, Казан диләр. Ул Казанда тормышны җиңел дип миңа бер дә күз алдыма китермим. Менә мин үземнең дуслардан гына чыгып әйтәм. Э, Алар Казанда торалар. Менә безнеке кебек ике балалары бар. Без барып кайтабыз да инде шул теге я инстаграмга куясың бит инде тегендә бардык, я монда бардык. Бу кая бу диләр. Мәйтәм сез Казанда яшәп ятып шушыны Казанда бар икән белмисезме ни мәйтәм. То есть получается без монда яшәп ятып, атнага бер китап чыгып керсәк тә ген, Казандагы әйбергә күбрәк хәбәрдар булып торабыз. Без аны белеп торабыз. Безгә ул кызык итеп без аны барабыз. Алар аны Казанда булгач әллә кирәк дип санамыйлар. Әллә аларның теге тормыш темпы булса, аларның анда барып җитәргә вакытлары юкмы икән? Шулай дә инде.
Эй, алар выходнойда авылга кайталар инде. Выходной ул агыйдылар әйе. Э, шуның өчен теге. Бәрәңге дә кирәк бит. Бәрәңге сәләт җитәргә. Э, ә болай, э, менә бу общем алганда менә хәзер бит инде мәсәлән яшьләр, яшьләр безнең инде Казанга тартыла бит. Казан шәһәр вообще кайсы күбесе читлегә китәбез дип әйтә. Син анда нәрсә, менә нинди киңәш бирдең? Менә теге сабак кайтыргамы или бер йөрегез, йөреп кайт, нәрсә, нинди киңәш әйтер инде шул? Сабада калмыйм, китәм дип әйткән кеше әле.
Мин үзем дә Казанга барып кайттым. Мин аны теге ночрай белеп белмим, но барган барган инде опыт җыеп кайтырга кирәк. Әзрәк теге үз эшеңне эшләргә җыенасыңмы син? Әле тора барганда теге семьяның белән монда кайтырга җыенасыңмы? Но пранзаран кидереп вакыт әрәм итеп йөрергә кирәк түгел. Барып, опыт җыя торган җирдә эшләп, җиренә җиткереп эшләпме, өйрәнепме, укыпмы, менә шулай итеп йөрергә кирәк. Потому что кто владеет информацией, тот владеет миром деп айтады бит Менә кто владеет навыком, тот владеет жизнью инде менә монда. Потому что син әгәр дә кулың эш белә икән, син кирәк. Кулың эш белми икән, эшне килми икән, хит Пәскөгә бар, хит Америкага бар, янда бер кеше кирәк түгел инде. Әзрәк шуңа күрә эшләргә кирәктер дип саныйм инде мин. Опыт җыя торган җирдә эшләргә тырышырга кирәктер дип саныйм инде. Әгәр дә инде кеше тора бара сабага кайтып мин берәр эшмәкәр булам әле дип әйтә икән, бер нәрсә сөйгәнең менә егетләр күп сорайды да бит инде Казанга барып эшлиләр, бизнесны эштән күрәләр, нәрсә эшләргә, ничек эшләргә, поставщиклар табалар. И все, дальше больше уже монда кайтып шуны әзрәк кенә бәлә кирәк масштабта, но сабада тынычлап, үзен үзе яшәрлек итеп, тормыш итәрлек итеп бизнес ачалар инде.

Сиңа күбрәк менә, мәсәлән, шуңкайлы эшне эшлим дигән мәйме, менә берәр цельмы теге, или шул барган юлмы, кайсы сиңа күбрәк сайлыйсың? Юлмы или максатмы? Без бит... Кайсы бер кеше бит инде теге, безнең бер эшләйбез дә, убыточный була бит. Или син беләсең, например, теге, или син инде Бөтен планлаштырып, менә шушыны эшлим дә, все. Ничек син аңа? Юлмы или максатмы?
Юл да, максат та, потому что любой юл максатка итә, ул максатка җиткәч, аның артына тагын икенче юл барлыкка килә, име? Без э, ничек әйтергә кирәк, име? Без кеше белән эшләгәчтен, менә, допустим, син, без клиент өчен эшләргә тырышабыз. Һәр клиенттан довольны калырга тырышабыз. Ну, бөтен кешегә ошатып булмый ансы, нюанслар бар. Ул любой җирдә булган нюанс, име? Безнең бүгенге көндә э, основной менә эш ремонт ремонт ягына чыга итә инде хәзер име килгән бөтен кешене тиз тиз арада җайлап җибәрергә кирәк инде шул арада качественный шул арада арзан менә ул направлениедә эш шушы реклама направлениедә анда тоже нюанслар күп но без аны әкрен әкренләп алай булса үстерергә җыенабыз но безнең бүгенге көндә помещение не позволяет печатный станок алып куярга җыенабыз анысында әйме менә монысы инде максат Э. Бу шушы киләсе якынлыкка дип әйтергә кирәк инде, потому что заказлар күп. Һаман ике арада Казан белән ике арада шау йөргәнче безгә ул теге кешегә дә тизрәк булыр иде. Безгә дә гын файдасы булыр иде әйткәндәй. Аннары инде безнең менә э, аренда бар бит инструментов. Аны безгә хәзер арттырырга кирәк инструментларны, потому что без аны әле менә икенче елына эшлибез, инструментларны арттырдык. Башта самый ходовойларын алдык бит инде. Хәзер уже әкрен-әкренләп вак-төяк инструментлар белән аны дополнение итәргә тырышабыз. Ул яктан да үстермичә булмый инде. Ну, и тагын бер э, хыял дип әйтсәң хыял түгел, ну тоже ният инде ул, аны ният булгач әкрен-әкренләп эшләп чыгасы булыр. Э, әзрәк кенә моны бизнесны үстереп җибәрү өчен я Орча тирәсендә, я кая тагын берәр шундыйрак направлениедә именно ремонт буенча мысын ачырга җыйнабыз инде алай булса җыенам андый фикер бар помещениеларны яр карап кайттым кыш көне тырышып ашып ала бирсә язга сезонга анда тагын бер сервис белән керергә кирәк ала бирсә ала бирсә ала бирсә ул безгә кирәк ник дигәндә безнең аның белән объем да артыр иде теге запчастьларны янә кайтартканда бит үзе уңайсың анда объем белән алсаң уже бәяләр дә икенче поставщик та сиңа икенче төрле карый менә бу мотоблок ярышына кире кайтып әйтәм анда бит инде тоже безнең поставщиклар э, каршы килмәделәр алар тоже э, үзләренең яктан поддержка күрсәттеләр алар күрсәтмәделәр түгел аларга да рәхмәт шул все аңладым Син кино карыйсың битне? Мин кинолар карыйм, мин телевизор карамыйм. Ага. Теге телевизор карап, телевизордан карап отырган кинолар юк инде, күптән телевизор караган юк. Новостенда ютубтан гына шул на ходу гына тикшереп алабыз дагын. Ә бай нинди кино ошатасың? Мин приключенческий дин, детективлар, шундый кинолар яратам. Не диләр? Искә төшерсәң инде ул. Менә бит ул хәзерге кино элекке кебек түгел, бер карыйсың да истән чагыда китә. допустим монда нинди кинолар микән инде менә шерлок холмс яңа чыккан изданиеларына миңа карам тоже бик шерлок холмста мә анда сен әйтсәр бу алмаз шунда бер рольдә үзең ал әле сен уйна дисә кем булып уйнар ең анда үзең мә бар шундый хыял бар
ой мин бу сорауга кызыйналайга җавап бирә алмыйм Монда доктор бассындыр инде. Кырыйннан, әйе, самое главное ролга пертина айтып булмасамсы. Ватсон кебек әкренге артына төрт йөрерим, төрттереп. Әйбәт, әйбәт җавап. Кызык. Так, менә хәзер икенче вопрос менә. Син 18 яшьлек Алмазга хәзер нинди киңәшләр бирелә менә? Мәсәлән, син 18 яшьлек син, үзең исеңдә бит? Әйе. Менә син хәзер кайттың, Алмаз Ва, нинди киңәш аңа бирелде?
Ну, ул вакытта компьютер булмады классында. Менә мин әйтерим, алмаз без э, ничек тә тырыш компьютер алу үзеңә дип әйтерим. Өйрәнерим я ул вакыттан ук. Потому что уже үсә төшкәч аны өйрәнергә, менә мин 20 яшьтә уже укып бетергәч беренче зарплатымны үземә ноутбук алдым. Э, күп кенә программаларны өйрәндем анда, әле бүгенге кадәр өйрәнергә тырышам. Но барыбер теге яшь вакытта ук кереп киткән булсаң аңа, компьютерны уйнап утыр дип әйтмим мин. Именно менә теге өйрәнеп азый программалар өйрәнеп булса, мин менә әйтерем үземә, алмаз компьютерны өйрән дип әйтер идем. Безнең вакытта, конечно, Оршыда да, Собада да теге өйрәтәләр бит компьютерга. Ну, Бу вакытта компьютерлар да юк бит инде. Юк шул инде. Но бар иде ул, булган кешенеке булган бит инде ул менә. Шуны әзрәк ничек тәген, әзрәк икенче төрлерәк караш белән компьютерны ул вакытта ук өйрәнсә калган дип әйтәм. Болай характерың буенча инде киңәш әйтергә.

инде яшендә үлеп китте инде менә ел ярым булды теге э, ул да бер беребезне аңлый башлаган идек бит инде хәзер дөресен әйткәндә мин дә үсеп киттем уже ә, үзем әти булгач ул да әти булгач ул да күбрәк пенсия чыккач өйдә бит инде гел күз алдында менә көтмәгән торып киткәч әти белән бер күрешү сөйләшү инде анысы потому что сөйләшмичә калган әйберләр күп булды бик авыр булды югалтырга йөгереп йөргән җирдән кеше егылып үлгәч ул авыр була икән инде шул Ә болай бик кешеләр арасында дип әйтергә инде кем белән дип әйтим дип әйтә. Баш Элон Макс белән теге бер или газон кәсел куяр шагы кеше белән. Менә мин кире юмашасы уйлап тапкан кешенең тотып кулын кысырыйм менә. Рәхмәт брат булдыргансың дип. Потому что бик теге технологический әйбер бит инде. Аны миңа бер әби әйтте. Улым ди бу кире юмашасы кем уйлап тапты микән? Әйме күрсәң шуңа рәхмәт әйтәләр дип әйтте. Вот шул
Тагын бер сорау бар инде. Мәсәлән, син бүген оттыңдай 100 миллион сум акча. Лотерея оттың. Йо, кирәк түгел. Йә, сабан көчен китерим. 100 миллион акча отсам, юк чыгып китмәс идем. Нишләп? Нишләп дип монда әйтеп торам бит инде. Тагын моннан китеп кая барасың инде? Теләчегә что ли? Или Кукмарагамы? Юк, бу ситиле Германия барырга. Ял итәргә барып кайтырым.
Юк. Сиха үзен анда полный. Юк, юк. Монда бит инде туган җиргә ничек милими картайдымы соң ул туган җиргә күңел тарта дип әйтә бит әде картайгач кеше. Мин картайдым бугай инде скорее всего. Юк, китмәсем. Шушында Сабада матур гына Казанда бер-ике квартира алып кермим, конечно, теге балаларга укырга кергәндә әйткәндә. Бер 23-28 Ахырга таба бара интервьюбыз. Рәхмәт, бик күңелле шундый очрашу булды. Мин әле бик курыккан идем, шушы интервью алудан инде. И сиңа үзеңә бик зур рәхмәт әйтәсем килә, что син Теге ризалаштым интервью бирергә. Күп кеше бит теге ничек дип әйтим, юк, тегеләй, болай, теге ялындыта. Ә син сразу шалтыратып ярар дидең. Минемчә инде синең бу интервьюңнан ниндидер яшь буын күреп, ниндидер мотивациялар, чөнки миңа үземә дә кызык булды синең турында белү. Инде соңгы сорау бар, соңгы сорау. Бу английский Теле белән бирдем бит инде, инглиз теле белән бирдем. Син ышанасыңмы, безнең Сабада бер 5 елдан, бер 10 елдан теге э, Нью-Йоркларга килә бит инде шоуның төрле-төрле кешеләр. Безнең Сабада шулай буламы, юкмы? Сез күрәсеңме син аны, шундый киләчәкне безгә? Аның өчен
все возможно, именно. Но он очень бит кешеләр кирәк. Монда күбәлек уже эшләнгән, но ул бит кешене җәлеп итә торган теге бер

күрү, күрү бар ана шундый чит ил сиңа кызык булыр иде ул. Или син инде ул сторонник ма кайсы кеше әйтә, нәрсә безгә туристлар чит кешеләр килеп, рус үзебез исән сау гына яшәсәк. Син нинди алай дип әйтүчеләрне аңларга була име? Но алар әзрәк ялгышалар. Ул бит инде чит илдән кеше килә икән, ул бит инде үзе белән һаман да инде булса яңалык алып килә. Акча алып килә. Турист менә безнекеләр бара бит Турциягә, акча калдырып кайталар. Алар монда кайтып килеп калдырып китсеннәр акчаларын. Аның бөтен за и противларын карарга кирәк инде. Без бит теге э, кешене бер нәрсә эшли башласа, һәр кеше үз күзлегенә нәрсә карый. Шул бер уртак фикергә килеп, аннары гына эшләтергә кирәк. Ну, мин үзем ышанам инде, алла бирсә, безнең монда. Ярар, анда Юк, син- ышаныч бер әйбер, но мин каршы түгел. Ышанырга да була. Потому что э, якын тирә районнар белән чагыштырганда, Бездә тормыш барыбер икенчерәк бит инде. Даже Казан белән чагыштырганда, намного спокойнее без. Авылча, но шул вакытта бик матур җирдә яшибез. Вот шул. Ә болай, ну, туристлар килсә, допустим, мин бик шат булыр идем. Потому что мин теге бик э, общительный кеше бит инде. Һәрберсенә ниндәй булса яңалык, нәрсә булса шунда күреп, нитеп, барыбер кызык булыр иде шул инде. Син уже уйлап куйдың инде, әһә, боларга тагын бер услуга ашарга кирәк, Сувине бәяле теге нәрсә, мотоблокта сова буйлап йөрте. Прогулкина мотоблок. Американецлар. Рәхмәт, Алмаз, бик зур. Давай, тагын очрашырга кадәр.